He uru ora ko te whakauru ora ki te kauna nui, ko te whakauru ora ki te kaura roa, ko te whakauru ora kia Ranginui e tu nei, kia Papatuanuku e takoto nei. Nui mai, whakatau mai, whakararau mai ra ki nga ware e tu nei, ko te korimako o Taranaki, Rewirirangi, Ki te reo irirangi o Whanganui, tae noa atu rā ki a Rangitāne ki te reo irirangi o Rangitāne. Koia tēnei ko ngā ware whakamarumaru i tēnei o ngā ōtaka i a Te Kupu o Te Uru. Ehara rawa te pūtake o tēnei ōtaka o Te Kupu o Te Uru, wai anō e korowai atu ana, e tūtaketake ake ana hei pou mō ngā pūrongo i puta mai ai i te reo o te uru o tēnei wiki. Tēnā mai tātou katoa. Wē anō e Pōro kei taku ringa, ana ka uiua reretia ki wea oti anō ki te waitua ki te aro taketake o Rangitāneroe ki te papa i o ia. Koia tērā te wā i i rūmemene ai ngā kaitākaro a Neti Pōro, ana, Neti Pōro ki reira, arā ki reira ākinakina mai ai, whakawanaunga mai ai, oti anō āpai tū ake i te kawa o te ora, ki reira. Anei a Re Eruera Rerekura ana me tenei o nga purongo.
Kua tae mai ngā tīma neteporo Māori nō ngā hau e whā ki te whakataetae-a-motu ki te papa i o ia nei. Te āhua nei ka rēro tō tātou nei kapa, nō roto mai o Aotea waka, arā ko ngā kaitākaro nō roto o Taranaki me Wanganui. Koia te kaiwhakaako o te kapa o Aotea. Cover as far as New Plymouth and they go far down as Wanganui and as far as yeah Wanganui and then we go as far as over to Taumaranui so it's quite a big rohe for us. Koia oki te wā ine e whakaawetia ana āna kaitākaro Kia waia te pae tawhiti, otirā, kia arikoa rātou i a rātou e tākaro ana i runga i te kōti. Ētehi wā ka harikoa, ētehi wā ka tini, ka āhua riri, ka āhua pouri, engari i te mutunga o te kēmu, he rawe. Have fun, gel together, you know, just be a part of like.

Yeah, really physical, really good, yeah. E tuku mihi to ratou ki o ratou oa kai tautoko oki. Pirangi ai te mihi atu ki nga under 13s mo Aotea, to ratou kaha ki te takoro i tenei kemu tino pai, me

Mō tō koutou māia, hei kanoi mō ngā roe o Taranaki me Wanganui. Iriwere-Rerikura, Te Reo o Te Uru.
E oa e eru, tena rawa atu ra koe, te miiaro mai oki o tera kaupapa i tu mai ai ki roto i te papa i o ia, tika tonu, ara nga iwi, ara nga mana, ara nga karangarangatanga Tēma, ā, i tae ake rā, ana ki reira, ā, ngaau mai ai, whakakoakoa mai ai, oti anō, me te wānga anō ki te whakataetae. Ka tika hoki rā kia mihi ake rā ki a koutou, ā, katoa i tae atu rā ki tērā o ngā kaupapa, ā, e angitū nei, e angitū nei. Kua roa hoki! E no o a tarataʻi ana te nui o Aotearoa, tēnei wā kua rūmeme katoa mai ai ngā kaitākaro a kei runga noa atu, ka mutu pea ēnei mahi. Me te kite atu rā, āna, i reira hoki te riu o Aotea, ko ngā uri o Wanganui, o Taranaki i roto tonu i tēnei o ngā kāpunipunitanga, arā, i tū mai ai ki te tākaro Ana ki tenei ki Poro. No reira e tino koakoa ana te ngakau i waiwa i ai koutou ki te piri nga tai, ki kotahi mai ra i roto i te wairua o te wakawanaungatanga, i roto tonu i te wairua o te takaro nei o tenei ki Poro. Na ko te mea nui oki e tatou ma, ana kua timata ra tatou ki te uiui ano. Ahakoa kei te ngau aere ko te mate kōiuri ki ōna wā i ki ōna wā i, ko te mea kē kei te ui ngātahi anō tātou. Koe rau ki te pai o tēnei o ngā pūrongo. Nō reira e te iwi e kia mau tonu mai ki ngā kupu ki ngā kōrero o te kupu o te uru i tēnei wā. E te iwi ē, e ara i te mea e toa au ki te tākaro i te tākaro nei teneti pōro, engari ki uiua reretia e au ko te pōro ana ētia nei he poi, kua poi kōkiritia atu e au ki wea, oti anō ki Ngāti Tūmatauenga. Ki Ngāti Tūmatauenga koia tērā, ana ko te rōpū Ā, o Ngāti Tūmatauenga tēnei o ngā kaupapa te wai ake nei otia nō tēnei o ngā pūrongo. Tērā tētehi o ia, nō roto ana mai o te iwi o Ngāpuhi, kua roa nei he tautōitō i roto i ngā mahi o ia otia nō ngā mahi a Te Rangatūmatauenga. Koia tonu te pūtake, ā, o tēnei o ngā pūrongo te wai ake nei. Nō reira kia aro ake rā tātou ki tēnei o ngā pūrongo, ā, te tū mai nei i tēnei wā tonu.
Koni atu i ngā ngāhurutanga e rua kua whai wāhi atu a Shannon Brez ki roto o Ngāti Tūmatauenga. I roto i tana umanga kua āmio ia ki ētehi o ngā whenua pakanga o te ao. Kia tuku āwhina ki ngā hapori paraheahea. Ā, nā tōna kōkā ia i whakaaweawe kia para i tēnei ara. My mum said get on the train and see how it goes. Got on the train and then hello, it was going good. Heoi, i manahua mai tana manawa rū, manawa reka anō hoki ki ngā āhuatanga o Tū i a ia e tamariki ana. I've always been driven towards the military role because it's always inspired me watching army. you know, movies and then, yeah, been quite curious of it as well. I tā te uri o Ngāpuhi, ko tana ahurea e ārahi ana i a ia i roto i ana mahi. He āhuatanga kua pūmautia e ia ki ngā tōpito katoa o te ao. 500 Aussie cadets of actually, actually uh, multiple uh, nationalities that gave me a farewell haka, you know, to have that influence

I would love a lot more. Ko ia tērā e whakapau kaha ana i a rā ma te motu i roto i ana mahi. Ka mutu e kaingākau hoki ana ia kia āwhina i tana hapori, he momo i hua mai i tōna koroua. My koro was a proud Ratana minister in Taumarunui, he was, he did a, did a lot and when he moved up to Bay of Islands back to our, our homeland,

flown to me. Kua kite ia i ngā au pikinga, ngā au hekenga anō hoki i roto i ngā tau rua tekau mā ono. Now there are many times I wanted to give up and just nah had enough of this but then something would inspire me or just motivate me thinking nah you know it was all about my younger soldiers that would be struggling. Ā, e tū matawhānui ana tana titiro kia tae ki te Panekiretanga o Te Hokowhitu. Wanted to be Sergeant Major of the Army would be a, a good, saying it out loud, yeah, that would be good. This is our pride and joy, only comes out during formal parades. Kua tū tōna whānau hei iwi tuaroa mōna i roto i ana mahi katoa, ā, e whakahau ana ia i te hunga e āritarita ana ki ēnei mahi, kia manawa titikaha ki te kaupapa e puta ai te ihu ki anamata. Regan Paranihi te reo o te uru.
E taku rangatira e Shannon, tēnā rawa atu koe, tēnā rawa atu koe te whakaatu mai ki te iti ki te rahi ana i ngā mahi ka mahia e koe i roto ana i te rōpū o Tūmatauenga, me te mea nei he nui ngā mōhiotanga, ngā mātauranga me ngā pukenga kei a koe hei toa, hei toa ki ngā iwi, hei toa ki te ūnga rangatahi, hei toa ki ngā āpori. ā, e taika anōu ki te titiro atu rā ki te tangata, ā, ki te poipoi ake i ngā taonga kei roto i a koe. Kei runga noa ake tērā e hoa, ka mutu pea ka katoa ō mahi, e tūwiniwini mai rā koe. Nō reira kua tū mai rā koe hei toa hei toa mō te tangata, hei toa kaiārahi, hei tauira, hei tuku atu i tō manaakitanga, nō reira e te rangatira tēnā rawa atu koe, ā, taku pai ki tēnei o ngā pūrongo o te iwi, he tangata kei te aui atu i te tangata, he tangata kei te rauaweawe atu i te tangata ko kōia a ko nōia, ana kua tiki nā atu ko ngā ua o te rōpū o Tūmatauenga, ana ka ruia, ruia. Raruia ērā taonga hei painga, hei oranga pūmau, hei oranga taketake mō ēteʻi atu. Nō reira, kua raua ki te pai oki o tēnei o ngā pūrongo, ā, me te ngākaunui o tēnei tangata, he māia, he tūwiniwini nōna e te iwi e. Ka mawe e mai au i te rōpū o Tūmatauenga, tēnā koutou Tūmatauenga mā, ana ka rere ā-manuwatiwati parirau ai au, arā, ki te mātonga o Taranaki, otirā anō ki te marae e mōhiotia nei ko Te Wai-o-Turi ki Pātea. Kei reira tonu ko te manu tīwai waka e porotaka ana ki te taha me tāna poi e. Ana koia rā tēnei, ko tētehi rōpū kē atu, Ana, e rōpū tēnei e wai atu ana i te mātauranga, i te mātauranga Māori. Ko te mātauranga Māori te wai a ēnei o ngā tauira, a ēnei o ngā ākonga, ā, he tohu paerua tā rātou, ā, e wai ake nei, i raro tonu i te marungaroa, arā, o Te Whare Wānanga o Waitaha. Nō reira, kia tauiri ake rā tātou i tēnei wā me te aro kau atu ki tēnei o ngā pūrongo.
Kua pārara ki te uru te puna o Turi. E pārara ana ngā tauira o te toʻu nei ki te puna o te mātauranga Māori mā te toʻu paerua o Masters in Māori Indigenous Leadership. Ū tonu mai mō te roanga ake o tēnei pūrongo. Ka uru ki te ware o te mōiotanga mutunga kore. Ko te ingoa o tēnei kaupapa, ko te Masters in Māori and Indigenous Leadership. Kei raro i te tāūū o Te Wānanga o Waitaha ki Ōtautahi, engari ka puta i te motu. Ko te ngako o tēnei kaupapa ki te ata wānangananga i te take. Te tāngata. Te taki tāngata o roto tonu i te whānau, te apu, te āpori, te kapa aka, te rōpu kapa aka, te, te rōpu putupōro, a, tatu atu ki ngā whakaaere o roto i te mahi. Nā reira, e a a tēnei mea te taki tāngata, e a a tēnei mea te autū a, tira, Te raranga tira, ki a mātou anō te tangata, ki ngā taputapu katoa o te ao, tatu atu ki ngā kōrero tuku i ō tātou tupuna e taea ai te whakatinana. Ko Te Ware Wānanga o Waita a Te Toka Waka Marumaru i tēnei o ngā toʻu. Kei te ui ngāta i ngā tauira o tēnei toʻu ki Taranaki, ki te marae o Te Wai-o-Turi. Me kī kei te ruku o Onu tēnei tō puni wānanga ki ngā wai o te ao o te mātauranga Māori. Kua tino ohooho te hinengaro, ā, kua tino tuwhera ahau ki ngā āhuatanga hou, ā, ki te āta tātari anō hoki i ngā āhuatanga taketake, ā, me ērā āhuatanga whakanohonoho whenua, ā, kua utaina ki runga i a tāua te Māori, ā, nō reira, ahakoa ko rārua tēnei, Ā, kua tino kikī aku kete, ā, nō reira, e hīkaka ana ahau, ā, ki ngā wānanga, ā, haere ake nei. E ai ki a Clayton, kua kī te kete ki ngā kura, ā, kua wakaoooo a Inengaro, he īkaka mō ngā wānanga, kei mua tonu i te aroaro. I tīmata tēnei kaupapa ono tau ki muri, nā Sasha McMeeking o Waita'a me Bentha Mōhia. Anā, ka tīmata i Ōtautahi, ka puta ki Pōneke, ā, ki Tāmaki, ki Uea, ki Uea rānei. Ā, nō tērā tau, i tatū ki waenga i a tātou te kāhui maunga, E toru ngā wā i ki Raiti i, ki Wangai'u, a, ki Pukearu e, a, i tēnei tau kua kumea mai anō ki roto o Taranaki nei. Ana, ki Waioturi nei, ki Pukearu e, me te e atu o ngā marae ki Taranaki. Nā runga i te tono o ngā āpori. A, i tērā tau e tokotoru, a, nō tēnei marae, tēnei kāinga o tātou o Waioturi, Ā, nā konā, kua tae mai te kaupapa ki konei. Ko Jay Wilson rāua tā Ikorangi mātāmua ngā manu taikō e ārahi ana i ngā kāhui ākonga ki tūturu ai te tomo ki te ware o te ranga o Roimānga. E rua ngā kāhui tēnei tau, ko au ki Taranaki, ko Rangi mātāmua ki Rotorua. Ā. Te wānanga tuatahi me te wānanga tuaono o te tau nei, i te mea e ono ngā wānanga, ā, ka mahi tahi mā aua korangi i ngā wā i e rua. Engari atu i, i ērā wā, wānanga e rua, ā, ko au ki konei, ko ia ki Rotorua. Me e ua ka, ka puta, anā, mā tērā e uru ai, e tū ai ētehi atu wānanga. Kāore au te ia ia kia Kia whakakīkī tūru noa iho mō te wānanga, mō te wāre wānanga, engari, i a ia nōku kia, kia waiua i roto i ngā āpori. Ko te waka tō i ngā mātauranga, kia āau i ngā ua o te ao o ngā pūkenga o te kura una. Kia
whakarauora anō te reo Māori, ā, tuatahi. kia Māori ā mātou mahi i roto o Ngāti Rārua ki Te Wairau, kia hokihoki ngā whānau i runga i te mōhio ka whakamanahia anō nō reira. Nā te hokinga o te whānau ki Te Wairau, e tū pakari ana i runga i tō mātou whenua, e rere ana te reo i roto i runga i ō mātou whenua, ka pakari anō te whānau. Ko te tino hiahia mōku, Ā, me kī pēnei, Kia wai māramatanga, ā, ngā tauira, ā, kia kite i ētehi taputapu, i ētehi rauemi, i ētehi mōhiotanga e taea ai te whakatinana kia kawe noho hei tuhituhi noa iho. Ko te manako nui a Wilson kia whakatinana ngā tauira i ā rātou kōrero, Kia kaua e noo noa a ratou tuunga ki nga pukapuka. Aroha Broughton Pue, Te Reo o te Uru.
Kitea tonu ake rā tātou koia tēna ko Che Wilson, tētehi o ngā manu taikō pae ara i tēnei o ngā tino kura, e kura tēnei, e kura wānanga, arā e wai atu ana ko te toʻu paerua, Nā roto i tērā ko te tino ruku atu ki ngā taonga me ngā kōrero o tuawaka rere a Te Kāhui Kāika a ō tātou mātua tūpuna. Ko tētehi o ngā tino painga i kite ai au i roto i ngā kōrero e mea ana a Jay Wilson, Ka tika rā, ā, ki whakatinanangia ko ēnei o ngā tuituinga. Ngā ranga au ka ranga autia, me whakatinanatia, kia kore noʻo pueʻu mai, kia noʻo, kia kore e noʻo raka. Ana ki roto i tētehi o ngā pukapuka. Nō reira, koirā tāna. Engari ko te toroa tēnei unga i ngā ua taketake o te mātauranga, arā, tā rātou nei aronga matua tō rātou nei waenga tū, e wai atu ana, ana e tū ake ana ki roto i te puna o te mātauranga, ā, tā rātou nei kawe. Nō reira, ki a koutou e ngā tauira, kia kaha, kia māia, kia manawanui. Waea ko Te Itikaurangi, waea ko Te Itikaurangi. Oti ano ki nga pouako Che Wilson, a tatū ano ra ki tera toʻunga kōkōrangi, ko ia tera ko Rangimātāmua. Ko ratou nga mātanga kei roto ana mai a i tenei o nga puna ana e ruirui atu ana ko te a, ko te wai, kia koropūpū ana ei oangai atu ra i nga manu o uta, i nga manu o tai, e iai ana ki te inu i ngā wai o te mātauranga Māori. E tino koa ana tōku ngākau ki tēnei o ngā kura i te mea ko au tētehi tangata e tino piri atu ana ki tēnei kaupapa. Nō reira, e te iwi ē, koia tēnei ko te kupu o te uru e pāpāo atu nei ki a kōtau i tēnei wā tonu nei. Ka tika rā kia mau tonu au ki taku poi i au i pātea nei, anā ka uiua āmiomiotia, ā, mā taku poi anō au e kōkiri ki roto i ngā iwi e waru o Taranaki tonu. Kia tatū ai au ki te kou orooro, ki te ngāereere oti anō te moʻowā o Tāne, ki te iwi e noho uta mai rā, koia tērā ko Ngāti Maru Waranui. Ko Ngāti Maruaranui tēnei o ngā kaupapa e wai ake nei e pā ana ki tā rātou nei kerēme. Nō reira, nā runga i tērā e te poi e kōkiri atu ki te pūrongo tonu nei.
Ko ia ko Ngāti Maru Waranui te iwi waka mutunga o Taranaki ki te waka tau i to rātou kereme. Ū tonu mai ki tēnei o ngā pūrongo i a mātou e waiaere i te tira e waka tau nei i tēnei o ngā take. Maruā te mua, maruā te muri, ki maru o Utitia te iwi. This part of the claim is the the third and final reading aroha and um I guess the significance for that is

Kūtau ki te pānuitanga tuatoru mō te take kōkōra o Tiriti me ngā kereme e aro nui ana ki a Ngāti Maru. I guess first if we just look at the the redress that we're that's coming back to us um, uh, at settlement is um, of course we're getting the remainder of the thirty million dollars uh, financial uh, redress. Um, we're also um, will be receiving Te Wera Forest,

to Ngāti Maru as well. Nā ngā ture o te rama wero i ēnei wā o te mate ko Wiori, kūono ngāta i ēteī o Ngāti Maru waranui iwi ki te ūpoko o te whenua marae i Tarata, mātakitaī i te pānuitanga nei. For the last 16 years I've sat in the rūnanga, however for the last 36 years of my life I have watched many people come to Tarata and into Ngāti Maru and into our business really.

As a matter of fact, as I reflect and I look at the walls and I see a lot of our tūpuna here, um, you know, in our ancestral house here in Ngāromo, I can't help but feel such immense gratitude. That would probably be the word that I feel uh, today, listening to the third reading. Ka eke ki ngā ia ia o ēteʻi o te iwi a āere ake nei. Tamariki are coming.

I te marama o Oketopa te waka pā a Tūai ki te marae o te upoko o te wenua i Tarata. Aroha Broughton Pue, Te Reo o te Uru.
Ui, tēnā koutou a Ngāti Maru, ko koutou o ki te iwi whakamutunga, ki te whakarau, ki te whakatau i tā koutou nei kerēme Tiriti o Waitangi nei. Ā, tēnā koutou, tēnā koutou e iwi, e ngātahi nei ki te whakaora, ki te whakapūioio, ki te whakatangatanga i a koutou anō, ō koutou mātua, oti anō ā koutou nei tamariki, mokopuna tonu atu. Nā, i kitea rā, ā, i tae ake ētehi ki te ware miere, ane, ki reira, Mahi mai ai ngā mahi i waenganui i ngā Minita, arā ētehi hoki atu anō ki Tarata, ki te Upoko o te Whenua, ana ki reira mauritau mai ai. Nō reira Ngāti Maru e kite ake ana, ko koutou rā, tēnei te iwi whakamutunga o Taranaki, kua kite kē koutou i ngā mahi a ērā atu o ō tātou iwi. Kua rongo kē koutou i ngā wheako, ana ko koutou rā tēnei e wā toro nei i ō koutou nei parirau. E wā toro ake nei o koutou nei parirau ana ki wai rengarenga, kia wai kawariki a koutou nei tamariki mokopuna o te nāianei tae anō ki āpōpō rangi. Nō reira koia rā tēnei kua pānuitia ngā pānui ā-ture nei, ana ko koutou tēnei e whakatikatika ana, e whakariterite ana, ana ki te āpōpō kia pua o taua mai ai koutou, aere ake nei, aere ake nei. No reira Ngati Maru Aranui i tena rawa atu koutou, oti ano ra e te iwi e, kei koutou kei nga topito, kei nga waitua, kei nga muka o te motu o te ao, mauri ora ki a koutou. Oti ano kei te mane e tu mai nei. Koia, koia, koia tērā ko te rā wakamanawa, koia rā tērā ko te rā a ka maaraake ki ngā toa taua o tātou toa taua i rere atu rā ki rā wā i ki ngā pakanga nui. Nō reira tēnei a Kura Maimaiaroa te tuku atu nei ki a koutou kei ngā rā tāwero. Koutou, ā, Te au tupua, tēnā koutou. Ā, koutou i āre atu, ā, i inga mai rā i tana wā i, anei rā, anei rā a Roimata Pounamu, Tamaringiroa, kore mutu, kore mimiti nei te puna. Oti anō ki a koutou i oki ora mai, ana, karanga mai, oti anō ki a koutou kua rūmemene katoa ki te pō, kei ngā toa e, Tēnā koutou. Tae noa atu rā ki ngā ringaringa, ki ngā nēi, ki ngā tākuta, ki ngā kaiāwina i Aretai. Oti anō tēnā, ki i roto i ngā pakanga katoa. Tēnei ia te kupu o te uru, ā, te tino tūngau atu nei i tēnei wā. Nō reira kia pēnei mai ngā kupu. Ēnei kupu e wai ake nei nāku, Ā, nāku tonu i wiriwiri, nāku tonu i wānanga, otiia noa i tuku atu ki a koutou katoa, ā, kia pēnei mai, E te Āti Tupua o te kawa ora, e te Āti Tupua o te kawa ora, anei a au e toitū pani nei, i a Murimuri Aroa. Anei a au e toi tūpani nei i a Murimuri Aroa, taku pou kaiāwā tūtangatanga e. Taku pou kaiāwā tūtangatanga e, ā, woi anō rā, kei konā rā koutou kei te pae o te rangi, a e tūpoupou ana. I te tōrengitanga o Tamanui ki te rua, i tōna oongāke i te aiata, ka witi ora, ka witi ora tō mātou taura erenga tapu kia koutou, mō te āke noa, mō te āke noa. E te Māngai Pāho, koutou katoa e raupī mai nei i tēnei wā ōtaka e te iwi e Pai Mārire.